Cyn cychwyn y pwyllgor yn ffurfiol heddiw, mae'n siŵr bod ni gyd wedi'n cael yn synu um, a dychryn efo'r newyddion trist a ddaeth i law bnawn di Gwener dwytha bod Sir David Amess wedi cael ei lofruddio yn gwneud ei waith yn edrych ar ôl y bobl oedd wedi ei ethol o. Dwi siŵr bod ni gyd yn meddwl am i deulu a'i ffrindiau fo ar yr adag hynod o drist yma. Wedyn, gai ofyn i chi am eiliad o dawelwch os gwelwch chi'n dda?

agenda. Na ni weld, uh, gweld pwysyn mae gyd gyntaf. Uh, Cynghorydd John Griffith. Rhan da, presennol. Dwi'n gwybod. Cynghorydd Gary Pritchard. Rhan da, um, presennol. Uh, Cynghorydd Dylan Rees. Pnawn da. Mae rhaid fi ymddiheurio, Mister Cadeirydd, mae rhaid fi gadael am ddau o gloch ewr ar gyfer cyfarfod o awdurdod gwasanaeth tân. Diolch. A diolch am adael fi wybod. Diolch yn fawr i chi. Uh, Cynghorydd Alun Roberts. Pnawn da, presennol.
Cynghorydd Nicola Roberts. Na. Na. Cynghorydd Richard Griffiths.
Pnawn da, croeso nôl.
A mae yna ni gym, uh, ymddiheuriad o'r cynghorydd Richard Owen Jones, cynghorydd John Arwel Roberts.
Pnawn da, croeso nôl. Mi dwi'n yma fel cadeirydd cynghorydd Brian Owen. Pnawn da pawb yma. Um, aelodau cyfaetholedig, Mr Keith Roberts. Na. Da ni wedi cael ymddihiriad gyn Mrs Anest Fraser. Mr Dyfed Wyn Jones. Na. Mr Leo Johnson. Na. Da ni symud rwan i aelodau pwyllgor gwaith, yr arweinydd.
Iawn da bawb. Y cynghorydd Bob Parry.
Yn bresennol hyd hanner awr wedi un, mae gen i gyfarfod arall wedyn. Diolch am adael ni wybod. Cynghorydd Meirion Jones.
Pnawn da.
Cynghorydd Carwyn uh, Jones. Pnawn da, Mr Cadeirydd a bob. Uh, Cynghorydd Dylan, Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Pnawn da, bawb.
A dwi'n me dwi meddwl... A, Cynghorydd Richard Dew. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld Cynghorydd Richard Dew na fi. Na. Dwi'n meddwl mod i wedi cael... Ie, pnawn da. A, da ni, o'n i'n meddwl mod i wedi weld o. Dy prawn da i chi. A dwi'n meddwl bod fi wedi cael aelodau'r pwyllgor gwaith i gyd. Um, ga i ofyn i Mrs Anwen Davies allan uh,

Carys Edwards, Gethin Morgan. Credu bod fi'n gweld Mark Jones, yr er cyfarwyddwr adnoddau hefyd ar y sgrin. Um, Hugh Jones, Anne Holmes. Diolch. Diolch yn fawr i chi a croeso i chi gyd yn ymuno efo ni yn y pwyllgor heddiw. Wedyn, y gwaith, sa rhywun efo datganiad o ddiddordeb, sgwelwch chi'n dda?
Mr Cadeirydd, um, mae'n mynd gafod yn glir, dwi'n yn gwybod os bydd rhaid, ond um, mae un o'r tai clyd mae wedi cael ei brynu, tydio ond rhyw dri drws bedwar i ffwrdd o'r wrth lle dwi'n byw. Wedyn dwi'n meddwl eich beth gorau mi ydy datgan diddordeb ar unrhyw beth i wneud ar tai clyd.
Um, na i ofyn i'r swyddog monitredd o mewn, sgwrwch yn dda.
Ia, fyswn i'n cytuno efo'r dehongliad yna, datgan y diddordeb. Um, dydy o'm yn swnio fel diddordeb sy'n rhagfarnu, ond i bai bod chi'n mynd i cael sgwrs llawn i ymwneud efo um, y, y cartra uh, yn gyfagos i lle mae'r cynghorydd yn byw. So dwi ddim yn rhag gweld hynny, felly does na'm rheswm iddo fo gadael y cyfarfod. Diolch.
ac yn yr un modd, y, y diolch i chi am hynna, Miss Bol, ac yn yr un modd, y dwi na'n datgan hefyd, mae'r cyngor yn y broses o brynu tu drws nesau i fi um, rhos o bol, wedyn dwi na'n datgan yn yr, yn yr un modd hefyd. Diolch o'r iawn. Um, rhywun arall efo datganiad o ddiddordeb, sgwlwch yn dda?

Oes, Mister Cadeirydd, yn yr un modd efo eitem tri, dwi wedi bod yn gwirfoddoli yn ystod y cyfnod pandemig hefyd, ond fel dwi'n deall, dydy hynny ddim yn atal i rhag cyn y rhan yn y trafodaeth. Na chi. Wel, dwi'n siŵr, uh, mi na i ofyn i Miss Ball just clarify o hynny, ond mae hynny'n bedoli i nifer o'na ni sydd wedi helpu yn cymunedau yn ystod yr um, argyfwng ac yn dal i fynd yn ei flaen, Miss Ball. Nacdi, dydi o ddim yn uh, diddordeb personol ac yn sicr dim yn un sy'n rhagfarnu, ond i bai bod chi'n mynd i cael sgwrs am rhyw uh, corff neu sefydliad penodol lle mae gennych chi diddordeb, ond os dio yn rhywbeth mwy generic na hynny, na, does na ddim diddordeb personol.

Dwi 'di dall yn iawn, mae'r adroddiad yma'n dod i ni gynta, i sylwadau ni. Wedyn mae o'n mynd i'r pwyllgor gwaith, a wedyn i'r cyngor llawn. Ydw i'n gywir bo fi wedi adrodd ar y... Mr Cadeirydd, eitem 2. Cofnodion.
Ah, thank you, thank you. O'n i'n rhy um, um, fysiog efo yna. Uh, thank you. Wedyn, uh, cyngodion y pwyllgor dwytha, wedyn gael gymeryd felly bod Cynghori Dylan Rees yn cynnig nhw a Cynghori John Arwel yn eilio nhw. Reit da.
Yeah, thank you very much. Dwi'n chi gyd dangos bod chi'n derbyn, sgwrwch chi dda. Ond do, dwi'n gweld y llawiau fyny yn bob man, wedyn mae'n un frydol. Diolch fawr. Iawn, da ni yn symud ymlaen i'r adroddiad rwan, i item 3. Ni, awn ni ormod yn frys. Um, y broses dwi wedi outlineio, di hynny'n gywir y broses yn...
Yndi. Na ni, diolch yn fawr iawn. Wedyn gael ofyn felly i'r cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, sydd y deilydd portffolio um, Corporate Governance, i gyflwyno'r adroddiad. Cynghorydd Thomas.
Diolch yn fawr yn, yn iawn, Mr Cadeirydd. A pryndawn, pryndawn da i bawb. Um, hoffwn diolch unwaith eto i Gethin am uh, baratoi'r adroddiad. Gethin a'i dîm, wrth gwrs, um, adroddiad blynyddol yma am 2020-2021. Um, mae o gerbron sgrwtyn i heddiw, uh, pwyllgor gwaith ar y 25 fed, dwi'n meddwl, cyngor llawn y diwrnod wedyn, ac fe rhaid o gael ei um, uh, drafft rhywun wrth gwrs, a fe rhaid o fod uh, gael ei gyhoeddi, um, mae'n statudol bod ni'n neud cyn diwedd, um, diwedd mis hydref, dwi'n credu. Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg gwerthfawr iawn i ni, dwi'n meddwl, o beth mae'r cyngor wedi ei gyflawni yn ystod y flwyddyn. Ac wrth gwrs, efallai, be da ni ddim wedi ei gyflawni sydd i mi um, llawn mor bwysig i ni gael dysgu gwersi uh, fel da ni'n mynd ymlaen. Um, wrth gwrs, y prif amcanion y cyngor yn, yn y cyfnod yma oedd cadw trigolion yr ynys ac yn ymwelwyr ni a staff y cyngor sir yn ddiogel drwy'r pandemig. a sicrhau bod ein gwasanaethau statudol ni yn medru parhau. Gwasanaeth plant, gwasanaeth oedolion, edrych ar ôl y pobl mwy bregus yn ein cymdeithas, gwasanaeth tai, gwasanaeth addysg, priffydd, gwastraff, cadw'r strydoedd a'n cymunedau ni'n lân, sicrhau bod gwasanaeth gwarchod y cyhoedd yn medru gwneud ei gwaith holl bwysig um, drwy'r cyfnod heriol iawn yma. Felly mae'r cyngor wedi llwyddo, dwi'n meddwl, i wneud y pethau statudol maen nhw bod i wneud. Ond hefyd maen nhw'n gwneud rhyw bethau ychwanegol, uh, pethau extra os liciwch chi. A mae yna restr hir iawn o hein yn yr adroddiad. Felly, da ni wedi mynd, wneud y stwff extra, y pethau pwysig iawn yma i'n gymunedau ni, i'r ynys. Ys gynna i ddim am serwyr i fynd drwy'r rhestr ffaith yma y bora yma, ond dwi'n siŵr bod y pwyllgor yma wedi um, darllen y droddiad a dwad i casglad ei hunan dros y materion yma. Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn i bawb. Y deunaw mis diwetha, ac yn bersonol dwi'n meddwl bod um, y mis nesaf fod am fod llawn mwy um, ne, gyn herio, mor heriol na maen nhw wedi bod yn y, yn gorffennol. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig uh, mi gyfyd cyfle yma i ddiolch i holl swyddogion, gweithwyr, y cyngor ac yn contractwyr am yr holl waith maen nhw wedi gwneud. Dwi yn gwybod fydd y pwyllgor yma efallai yn gofyn ambell i gwestiwn anodd, ond dyna'i pwrpas nhw, dyna'i gwaith nhw, ond dwi'n gwybod fod nhw'n byhafio mewn ffordd proffesiynol

bod y flwyddyn uh, ddwytha yma wedi bod yn un mwyaf yn arferol yn, yn hanes ni fel awdurdod. Um, ac mae'n hawdd iawn dydy anghofio pe da ni'n ei chanol i pa mor gymaint oedd y pwysau ar bob Mae'r pwysau yn parhau mewn llawer o wasanaethau hyd, ond i gyflawni fel da ni wedi cyflawni um, hefo capacity wedi cael ei, ei dynhau, um, dwi'n meddwl bod

Diolch yn fawr, Carys. Ie, dim ond i nodi, Mister Cadeirydd, fel mae Carys di, di ag y Cynghorydd Dafydd Rees di nodi bod angen i'r um, adroddiad yma gael i'w fabwysiadu fel adlewyrchiad teg o'n perfformiad ni dros yr flwyddyn 2021 um, cyn diwedd y mis yma fel petai, a hwn fydd y tro olaf um, o ran statud fydd rhaid gwneud hynny. Um, ond dwi'n gobeithio'ch bod chi yn ei weld o, Yym, fel adlewyrchiad teg o y perfformiad dros y flwyddyn, ac yn cydnabod, tra bod amryw o feysydd gwaith eraill wedi codi a wedi dod yn ffordd ni i ddelio gyda'r pandemig, yn amlwg mae o yy hefyd yn dangos effaith yr ymateb hynny ar yn perfformiad yn erbyn dangosyddion traddodiadol hanesyddol da ni wedi bod yn delio efo nhw. So gyda hynny, ychydig eiriau, diolch yn fawr.

when pre preparing the new council plan. We- dyna di'r cwestiynau yym i chi fod yn ystyried fel da chi'n cysidro'r adroddiad. Pwy sy isio gofyn cwestiwn cynta, os gwelwch chi'n dda?
Ga i roi sylw, Mr Cadeirydd, um, eisiau gryffus yma.
Iawn, a chi? Diolch. Um,
ma, dwi siw bod pawb yn cynabod y gwaith ar ddechrau mae'r cyngor wedi wneud, yn nedig yr uwch swyddogion. Mae'n deg i ddeud, yym, maen nhw wedi llosgi'r gannwyll, y ddwy ben. A mae rhaid nhw ystyried nhw hunain weithiau hefyd. Mae'n amser heriol o'n blaenau ni, dwi'n siŵr, ond dwi'n reit ffyddiog bod y cyngor yma i wedi gweithio trwy problemau yna. Diolch i chi. Diolch, Cynghorydd Gruffydd. Rwy'n arall, sgwlwch chi dda. A Cynghorydd Dylan Rees.
Uh, yeah, diolch Mr Gadeirydd, a dwi'n ategu y geiriau mae Cynghorydd Richard Griffiths newydd dweud. A dwi'n jyst yn sbio at tudalen 13 o'r adroddiad lle mae'n sôn am beth mae cyngor wedi wneud ochr uh, creu gwaith, uh, cyfleon gwaith um, a creu swyddi. Uh, ac uh, mae'n sôn am sut mae cyngor wedi bod yn trio helpu busnesau yn ystod y pandemig, yn, yn sicr mae swyddogion wedi bod yn gweithio'n ofnadwy galed i, i helpu um, prosesu y, y pres sydd wedi dod o Llywodraeth Cymru. Uh, uh, ond un y pethau sy'n poeni fi ydy, dwi wedi bod yn darllen yn y papur newydd ynglyn â bod y nifer o busnesau yn my- wedi mynd allan o busnes yn ystod y pandemig yy neu oherwydd effaith y pandemig. Os gyda ni unrhyw gwybodaeth o gwbl o ochr faint o busnesau ar Ynys Môn sydd wedi gorfod mynd allan o busnes fel canlyniad i'r pandemig? Cynghorydd Carwyn Jones.
Diolch yn fawr iawn a Cynghorydd Dylan Rees. Sgynna i ddim yn y rhif y, y statistig yna o blaen fi. Dylan, um, dwi'n gwybod os di Christian Branch efo'r statistig yna, faint o busnesu sy'n allan o fusnes yn ystod y Covid.
Prawn dda pawb nawr, dwi, dwi ddim hefo'r ffigwr hwnna um, reit o'm mlaen i, ond um, mi fedra i um, ymdrechu i, i rhannu'r gwybodaeth yna hefo'r pwyllgor mor fyr a bosib. Fysa'n ni'n ddiolchgar iawn o gael y ffeithiau yna cyn gyntaf a sydd yn ffosib, sgwelwch chi dda. Mae'n anodd cael trafodaeth ar y pwynt yna, heblaw bod gennym ni rhyw fath o ffigyrau i ni fedru cael cymharu beth sydd wedi digwydd. Dwi'n dwi cymeryd, Mr Branch, fedrwch chi wneud hynny yn y saith diwrnod nesaf yma.

dda i ni cael darlun ar draws yr ynys ynglyn â beth ydy y sefyllfa gyda cwmnïoedd, y rhai sydd yn elwa ac yn ffynnu, ond hefyd y rhai sydd wedi dioddef a gorfod mynd allan o busnes. Mae'n helpu ni cael trosolwg wedyn o ar draws yr ynys, so diolch yn fawr. Na ni, diolch. Uh, rhyw gwestiwn arall, sgwelwch chi dda? Neu sylw. Mr Cadeirydd.
Uh, Hafydd Alun Roberts. Iawn, diolch Mr Cadeirydd. Um, eto aros yn y byd gwaith yma'n hyn, dwi'n ymwybodol yma yn Ward Seirio, mae yna sawl busnes bellach yn methu lan ac y gweithwyr i lenwi'r swyddi gwag sydd ganddyn nhw. A mae hynny wrth gwrs yn wir efo'r cyngor sir, efo sawl adran yn chwilio am weithwyr Ydan ni gofalwyr yn enghraifft arbennig o dda fan hyn yn y byd addysg, cymorthyddion ac yn y blaen. Sut mae'r cyngor sir yn mynd o'i chwmpas i rwan i recriwtio y gweithwyr allweddol hyn yn y byd economaidd gwaith hynod anodd dan ni'n o fo ar hyn o bryd? Ia.
Mi- yy Misus Anwen Morgan dwi me'wl 'sa chi licio do' mewn gynta wedyn Misus Carys Edwards. Iawn. Os gynnon ni os gynnon ni nifer o yym swyddi'n dda wag yn gyffredinol a hefyd dilyn ymlaen o gwestiwn cynghorydd yy yym

i geisio denu yym staff. O safbwynt yr ochr iechyd a'r gofal, mae hwnna yn fater sydd wedi cael syl- cryn sylw yn y newyddion cenedlaethol, a'r hyn sydd wedi digwydd rwan trwy weithio mewn partneriaid ar hyd a lled y gogledd, da ni wedi cyfathrebu efo Llywodraeth Cymru, nid yn unig o safbwynt ariannol, achos dwi'm yn meddwl na safbwynt ariannol ydi o, ond darganfod y bobl gywir, a da ni wedi ysgrifennu at y gweinidogion yn Llywodraeth Cymru fel chwe cyngor ar y cyd i ofyn, dych chod, os na fodd lacio rheoliadau ac yn sbio ar y canllawiau a gweld be allwn ni wneud, os liciwch chi, ar lefel ranbarthol a chenedlaethol i ddenu bobl i'r maes yna. Wedyn, mi da i droi wedyn at Carys.
Yy diolch Anwen. Yym ia fel ma' ma'r Prif Weithredwr wedi amlinellu yym m- ma' hwn yn broblem ar draws Gymru yym sector gyhoeddus a sector breifat a mi ydan ni yn amlwg yn cadw llygad gofalus ar unrhyw ddatblygiada cenedlaethol a lleol. Yym fyswn i'n deud ma' gynnon ni swyddi gwag ond 'dyn nhw ddim mwy na dim llai na be' fysan ni'n arfar 'i ga'l efalla be' 'di'r her ydi adnabod pobol i ddod i fewn um, a denu mwy o bobl i fewn i ymgeisio, yn arbennig mewn rhai meysydd penodol, am bod ni gyd yn pysgota'n yr un pwll. Mae'n debyg dyna di'r di mater. Mae'n bwysig i gofio bod ni fel cyngor hefyd yn talu cyfraddau cyflog uh, cystadleuol iawn. Da ni'n talu y cyflog byw. Dim bob cyngor sydd yn talu y cyflog byw, a da ni'n gwneud hynny ar y graddfa isa o'n cyflogaeth ni. Yym ma' gynnon ni ymgyrch penodol ar hyn o bryd lle ma' 'na nifer ohonan ni ar draws yr awdurdod fydd yn gweithio i edrych ar ymgylch recriwtio penodol, yn gweithio benodol hefo Fôn ac Arwel yn Gwasg-cwm, a ma' gynnon ni ddiwrnod recriwtio wedi i benderfynu ac wedi sefydlu ar gyfer wythnos nesa os dwi'n cofio'n iawn. Yym yym i drio cael pobl i gerdded i fewn a cael apwyntiad a trafod hefo ni beth sgynnon ni fel cyfleoedd. Um, a mae'r ymgyrch honno, um, da ni'n cychwyn yn Llangefni, ond ein bwriad ydy, os di honno'n llwyddiannus, i elfedu ni honno um, trwy uh, yr ynys mewn llefydd gwahanol. Felly mae yna lot o waith ar um, ar ar y y ymlaen, yym a 'dan ni yn gneud yym ymdrechion penodol iawn i gefnogi hyn gan ddefnyddio y wybodaeth sgynnon ni gyd yn lleol rhyngtho ni yn yym i gefnogi hynny achos ma' hwn tra bod o'n broblam cenedlaethol 'dan ni angan defnyddio'n gwybodaeth lleol hefyd i adnabod y y yr pobol sydd ar ga'l i ni. Diolch.

Uh, diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Uh, so ni'n licio cyfeirio at gwestiwn un yn yr uh, cwestiynau allweddol yn ymwneud efo'r uh, pandemig a'r effaith ar uh, y cynllun yma uh, ac yn y blaen. Um, o dan iechyd a, a gofal yn, ar tudalen 6, cyfeirio hwnna at ffigurau yn Ynys Môn ar adag ysgrifennu'r adroddiad yma, gyda 92.8 achos mewn cyfnod o saith diwrnod, ac yn egluro nag hwn oedd un o'r ei lleia yng Nghymru. Ond mae ffigyrau diweddar llawer gwaeth gyda enghraifft o 550 mewn saith diwrnod, ac hynny ymysg yr uchaf yng Nghymru a'r uchaf yn y gogledd yn bendant. Yn ystod cyfnod y Covid, gwelwyd ymgyrchoedd arbennig gyda Two Sisters ac Ardal Caergybi i osto- i ostwng achosion ac erbyn hyn, gyda'r sefyllfa llawer gwaeth i weld, a dwi'n gwybod uh, bod o all, hwrach allan o'r cyfnod, Ond mae hyn yn materol lle ar gyfer beth sy'n digwydd wwan, dwi'n gwybod, ond uh, mae eisiau sicrhau bod ni yn gallu dangos i'r cyhoedd bod, bod, rhywbeth, bod ni yn gwneud rhywbeth amdano fo. Be ydym ni'n gwneud i ymwysod ar y problem felly ar yr ynys, lle mae'r, uh, fel ni'n dweud, y ffigurau yn llawer gwaith? Ac i weld yn eitha difrifol. Na ni, ydy'r arweinydd eisiau dweud wrth gyntaf? Ia, um, diolch Mr Gadeirydd. Mae'n bwysig nodi bod y strwythurau yn ei le ar gychwyn yr argyfwng dal yn bodoli. Felly mae'r tîm argyfwng dal yn cyfarfod ac yn edrych yn union yn yr un manylder ag yda ni wedi gwneud yn ystod yr argyfwng. Efallai bod ni'n cyfarfod mor rheolaidd o ran weithiau, da ni'n cymryd wythnos i ffwrdd o cyfarfod y tîm ar gyfwng, maen nhw yn y dyddiadur fel bod nhw yna'n barod i, i gyfarfod. Hefyd mae'r grŵp atal aml asiantaethol yn dod at ei gilydd hefyd um, ac i atgoffa chi mae hynny'n cynnwys yr heddlu, uh, gwasanaeth iechyd, ambulans, y brifysgolion, y colega ac yn y blaen. a, a meddyg lleol hefyd. Felly mae hwnna'n man lle byddwn ni'n dal yn cyfathrebu'n glos efo'n gilydd. Yr her sydd gennym ni ydy bod ni yn um, lefel siro, fel mae'r llywodraeth wedi'n rhoi ni. Felly i ni fel awdurdod, da ni yn, yn, da ni yn, yn gofod cadw o fewn y canllawiau hynny. Um, ond mae yna dal rheola yn bodoli ac o fewn y rheola yna mae'r tîm gwarchod y cyhoedd yn, yn yn monitro sefyllfa yn agos ofnadwy. Um, mae yna drafodaethau pan mae achosion efallai gyda um, archfarchnadoedd ac yn y blaen, neu llefydd gwaith ddim yn cydymffurfio. Mae y tîm gwarchod y cyhoedd dal yn ymweld a mewn cysylltiad â'r llefydd yna. Yn amlwg, ers cychwyn yr argyfwng, ers cychwyn mis Medi, da ni wedi gweld um, dipyn o blaenoriaeth ar sefydliadau addysgol, Felly, nid yn unig tîm gwarchod y cyhoedd, ond mae'r tîm addysg mewnol yn cefnogi'r sefyllfa Covid yn fanna. A wedyn mae'r deialog parhaol o fewn y sector iechyd um, ar weld i ymuno ni wan fel pennaeth oedolion fod i cymryd y baton geniola ac yn parhau i gyfathrebu'n agos gyda y darparwyr gofal allanol i ni uh, yn y sector breifat ac annibynnol, ond hefyd yn cael y cysylltiadau yna efo uh, uh, gwasanaeth iechyd, fel bod ni'n monitro'r sefyllfa yn fanna. Um, a mi yda ni, um, da chi'n fi, dwi wedi ymuno fel, fel, um, fel ydw i yn un am bod ar ôl y manylder, dwi wedi ymuno yn y tîm argyfwng yma, a da ni yn cael nifer o um, dystiolaeth o fanna felly ar hyn o bryd os fysa 'na glystwr neu sefyllfa sy'n peri pryder mi fysa ni yn yn yn a- na- yn amlwg yn ymateb yn yr un modd â 'dan ni 'di neud yn flaenorol. Mi oeddan ni e- yn edrych wythnos dwytha ar gynllunia os bysa rhaid profi torfol eto sut 'dan ni'n ymateb oherwydd yr her 'dan ni'n gwynebu rŵan ydi bod busnas fel arfar yn amsugno amsar swyddogion y cyngor. a mae unrhyw beth ychwanegol i ddelio efo'r argyfwng yn, yn mynd ar ben y job ddydd i ddydd. A mae honna, fel ddudodd, dwi'n meddwl, Cynghorydd Richard Griffiths gyna, yn golygu mi fydd hi'n gaeaf hynod o anodd. Ond dwi'n trio roed y sicrwydd i chi bod y strwythurau yna i gyd dal yn bodoli yn lleol, yn rhanbarthol, um, a'r mae'r er cyfathrebu cenedlaethol yn parhau hefyd. Diolch, Mr Cadeirydd.

drwy Gymru, Ben Balladr. Pan o'n i'n cychwyn yn argyfwng 'ma, o'dd rwbath o niferoedd achosion 50 drost y 100,000 odda chi yn cael eich ragio yn goch. Wel, de, ma'r lliwia' yna 'di mynd trwy'r to, dydi? Yym, ydi, bora heddiw, ydi, ma' Môn yn un o'r siroedd y sir uchaf yn y gogledd, mae'r sefyllfa'n gallu newid yn ddyddiol. Sut da ni'n edrych ac sut da ni'n ymdopi â'r sefyllfa yn ymateb i'r her, mae gen i swyddogion mewnol yn sbio ar y data yn ddyddiol, yn trio adnabod clystyrau, yn trio rhagweld lle mae'r problemau. Mae gennym ni rannu negeseuon cry ar yn cyfryngau ni trwy'r tîm cyfathrebu ac yn y bôn mae rhaid i bawb reoli ei hun a gwneud y pethau creiddiol, a mi fydd honna yn neges gyson am y chwe mis caled sydd o'n blaenau ni rŵan. Mae yna rannu gwybodaeth ar lefel tîm yn y cyngor, ond hefyd ar lefel ranbarthol, a trio gweld be fellwn ni wneud efo'n partneriaeth i atal ac amddiffyn y cyhoedd. Dwi am droi nesa at Dylan, achos o'n i'n trafod y data bore 'ma, do ddan Dylan? Diolch. Diolch, prawn da pawb. Um, dwi'n meddwl bod yn deg i ddeud bod y golpos wedi symud o'n ar sut i fesur effaith y Covid. Um, oedd, oedd ella bod yr achosion neu'r incident rate yn is yn i ddechrau'r daith, ond o'n y neb wedi cael y brechlyn wrth gwrs. Mae dros 53,000 o drigolion yr ynys wedi cael yr, yr jab cyntaf neu'r ailun, ac wrth gwrs dwi'n meddwl os dwi'n cofio'n iawn mae yna dros 4,000 wedi cael y booster hyd yma hefyd. Yym, o ganlyniad i hynna, beth sy'n digwydd ydy, er bod y niferoedd yn uchel, mae faint o bobl sydd angen gofal yn yr ysbyty yn parhau yn weddol isel ac yn gyson. Hwna ydy'r um, y peth pwysicaf da ni fonitro rili, sef faint o bobl sydd angen gofal yn yr ysbyty. Um, ar y funud dydy hwnna ddim wedi newid er bod yr achosion yn mynd i fyny. Um, mae rheoliadau wedi newid hefyd. Dyna dwi'n meddwl sydd yn, yn, yn trwy lacio, mae'n haws i'r ymlediad ddigwydd. Mae yna ganran ychal iawn yn yr ysgolion, ond mae'r ysgolion yn parhau ar agor uh, er bod yna neb yn dymuno i gweld neb yn cael o. Um, so, so dyna lle da ni anni, dwi'n meddwl bod, bod ni'n gobeithio bod ni'n mynd i droi y gornel yn gynt yn hytrach na'n hwyrach, a gweld y ffigyrau'n dod lawr ond yn syml o ganlyniad i'r brechlyn dydy er bod y ffigyrau'n ychal dio ddim yn golygu bod y niferoedd sydd angen gofal mewn ysbyty yn mynd i fyny. Um, fyswn ni hefyd yn pwysleisio bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi i'w cynllun am y GIA, y Coronavirus Wales Control Plan wythnos dwytha, Mae hwnnw'n wneud o'n berffaith glir be di'r mesuriadau a sut mae'r gwahaniaethu, os liciwch chi, rhwng y mesurau lleol a'r eu cenedlaethol yn ffitio efo'i gilydd, ac ella bysa'n fuddiol roid y linc i hwnnw efo cofnod y cyfarfod jyst i chi gael i weld o. Mae o werth i sbio ar, achos dwi'n meddwl fel, fel i'r Prif Weithredwr gyfeirio yn syml, da ni'n cyrraedd lle rŵan lle yy dau beth sydd angen digwydd i pobl edrych ar ôl eu hunan,

Dwi ddim yn siwr yn union beth mae'n meddwl due to circumstances beyond our control. Uh, os cael, os na modd cael mwy o sboniad ynglyn â beth oedd wedi digwydd, oedd o wedi digwydd yn awdurdodau eraill. Uh, hefyd, um, na, na gadw, na, na gadw fyna am rwan, a falle fe gen i supplementary, diolch. Na ni,
pwy sydd yn mynd i ymateb i hwn, sgwelwch chi dda? Nes, ia.
O'n i, Mr Rhys. Diolch, Mr Cadeirydd. Um, Rhawn da, prawb. Um, ia, diolch am, am y sylw. Um, mater yn neud efo sut oedd um, y data yn cael ei adrodd uh, oedd hwnna lle, uh, ac amseriad. Uh, mae um, Enid Williams wedi codi hyn o ran Cyngor Môn, a mae yna drefn um,

A dy'r union manylion ni fo flaen fi, ond dwi'n meddwl da ni'n siarad am chydig o fisoedd rhwng uh, um, be fysa ni'n disgwyl fysa ni'n gallu derbyn. Um, felly um, mae'r cyfathrebiad i'n wneud a mae yna drefn fel dwi'n dweud mwy effeithiol wan, ond dwi'n meddwl chydig o fisoedd yn hwyr yn derbyn y data, um, a mae yna drafodaeth hefyd ynglyn â be mae'r data yn gynrychioli a pa ddata sy'n mwyaf ffeithiol i dderbyn er mwyn ateb y gofyn. Diolch. A cwestiwn olaf y mater yma sy'n gyda fi ydy, mae'n dweud many of the individuals. Faint ydyn ni'n sôn am oedden ni wedi colli dros y misoedd yna?
Eto, um, rhaid fi ymddeheuro di'r data mae'n flaen fi ar hyn o bryd. Dwi'n gwybod di fôn efo ni. Um, Mae'r data gyn y tîm ieuenctid, felly os na di fôn yma, na i uh, ffeindio allan a pasio gwybodaeth ymlaen i chi. O na chi, diolch fawr i chi am, am hynny. Rhan i'r gwybodaeth, uh, os fedrwch chi dreo galw allan i ni'n y saith dwrnod nesaf yma, sa'n ni'n ddiolchgar iawn i'r pwyllgor.

cadw fel y cardyn sgorfwrdd chwarter tri flwyddyn dwytha, um, athyn ni ar ei ôl o reit fanol. Um, un i gadarnhau be, be oedd um, Rhys yn dweud o ran y, y casglu data, mae'r berthynas rwan um, a'r drafodaeth i bod fel yr hys yn nodi rhwng yr, y gyrfa Cymru er mwyn sicrhau bod ni'n cael y gwybodaeth yn gynt. Ond un sylw sy'n bwysig i nodi, unwaith oedd y gwybodaeth yn cael ei dderbyn, mi oedd o'n cael ei weithredu ar Felly mi o'n y gysylltiad wedyn efo'r pobl ifanc yna. So dwi'm eisiau neb feddwl bod y pobl ifanc um, heb gael cyswllt efo. A mi gafon ni fwy o fanylder yn ôl y Mehefin gen Rhys. Um, ac o'n i'n sbio ar hwnnw'n deuthyn ni wedyn lle oedd yr unigolion yma wedi mynd fod o i goleg. Um, hei wedi gadael yr ynys oherwydd amgylchiadau teuluol.

sef dyddiad dwytha mis ma, and that officers in collaboration with the portfolio holder for HR and transformation complete the said report so that it can be published as part o, o papurau'r cyngor sy'n cael ei gynnal ar y chwechad ar hugian o'r mis yma. Sa rhywun yn cynnig hynny, sgwelwch chi dda?
Hapus i gynnig, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr i'r Cynghorydd Richard Gruffydd yn gynigo. Rwy'n yn eilio? Ac yn eilio, Mister Cadeirydd. Na ni, Cynghorydd Alun Roberts yn eilio. Newch chi ddangos bod chi'n derbyn yr adroddiad a'r argymhellion, yr ar, recommendation, os gwelwch yn dda. Iawn, pawb yn dderbyn o? Iawn, diolch yn fawr iawn. Wedyn mae hwn yn mynd i'r pwyllgor gwaith nesaf ac i'r cyngor llawn cyn diwedd y mis. Iawn, da ni'n symud yn ymlaen rwan i eitem pedwar, nominate to the West Searing Group with Rap Cymru. So, da ni'n mynd i gael rapper newydd yn aelod o'r pwyllgor hwnnw. Forgive the pun. Um, Mae'r deilydd portffolio i ymwneud â, â hwn wedi gorau ymddiheuro, sef cynghorydd Bob Parry, a gyda fo bwyllgor arall i fynychu Ydy Mister Hugh Percy yn bresennol? Ydy, dwi'n gweld rwy'n. Mister Hugh Percy, a llawsa chi licio rhaid esboniad ar y mater yma i ni, sgwelwch chi dda. Iawn, diolch fawr chi, Mister Cadeirydd. Mi gofiwch chi yn cyfarfod dwytha'r pwyllgor yma pan fyddwch chi'n trafod um, perfformiad chwarter un, mi oedd yna sylw'n cofroedd i ddangosydd 32 ar y sgorffwrdd

yn agos at 70 y cant ac ar 70 y cant mewn blynyddoedd blaenorol, sef yn cyrraedd y targed 19, 20, ond wedi gostwng i 64.5 y cant ar hyn o bryd, ac felly mae yna grŵp lliwio efo sefydliad cenedlaethol o Gaerdydd, y RAP Cymru, yn cefnogi ni'n ddi-dal er mwyn edrych pam bod yna ostyngiad i fod a be fedrwn ni'n wneud i gael y dangosydd yn ôl i fyny i'r 70 y cant. Pan oedd y pwyllgor gwaith wedyn yn edrych ar y sgorfwr corfforaethol, mi yna argymelliad gan y pwyllgor gwaith i enwebu cynrychiolydd o'r pwyllgor sgwtini yma i fod yn aelod ar y grŵp lliwio gydag uwch aelodau, uwch swyddogion ac aelodaeth o RAP Cymru ac felly, da ni yma heddiw i ofyn am enwebiad os gwelwch chi'n dda.

Ryw, da chi'n hapus ni roed eich enw chi mlaen, Cynghorydd John Arwel Roberts? O, roeddwn i am cynnig Cynghorydd Brian Owen. No, no.
Na ni, na, na ni, da, da ni'n hapus bod ni wedi'ch cynnig chi, Cynghorydd John Arwel Roberts. Rhyw enw arall, sgorwch chi dda. Na? A, mae rhaid bod o'n omen, da chi'n gweld. Mae'r trydan newydd ddod ymlaen yma, mae'r gola newydd ddod ymlaen. Wedyn, dwi'n meddwl bod hwnna'n arwydd bod y, y, yr enw'n cael ffafriaeth yn rhywle, da chi'n gweld. Da. Newch chi gyd dangos bod chi'n hapus, gwelwch chi dda, efo cynghorydd John Arwel Roberts.

Fy nealltwriaeth i ydy, bydd y cyfarfod cyntaf yn wneud ar gyllideb. Fel bob blwyddyn, da ni yn ddwylo y Llywodraeth Cymru efo hynny. Wedyn y nealltwriaeth i ydy, fydd y cyfarfod ddim yn digwydd ar y cyntaf o fis Tachwedd, mi dwi'n gywir yn hynny, yndw? Ynddo, dwi'n gywir yn hynny. Mr Anwen Davies. I jyst cadarnhau yn dilyn sgwrs efo'r cyfarwyddwr adnodda um, bod yna argymhelliad bod y cyfarfod yna'n cael ei ohirio tan ar ôl dolyg. Ar tan ar ôl dolyg. Diolch. Iawn.
Na ni.
Wedyn, Mae gynnon ni bwyllgor canol mis nesa. Dwi'n gweld bod yr agenda yna'n drwm iawn i un cyfarfod. A ga i ofyn yn garedig bod posib symud un neu ddau o eitema i mis Ionawr i wneud tegwch ar swyddogion a'r phwyllgor. Mi adawa i o'n ddwylo chi fel swyddogion i benderfynu be fedrwch chi symud, ond fel cadeirydd mi ydw i rhyw deimlo bod na ormod o eitemau yn mynd yn y pwyllgor ganol mis nesa. Ond dwi'n siŵr bod ni, os fedrwch chi symud rhai i Ionawr, tydw i'n eisiau pwyllgor arall yn un swydd, ond bod ni jyst trio rhannu y deisen pyn bach mwy cyfartal. Iawn?